hey. muporofita ari kuti uchanonhonga mari mm. uchibva pano mm. ukasanhonga handisi munhu wamwari mm. ndinoresigna mm. isu tikati hamurisigine tsano mm. hamusi mm. pagraft mm. mm. nekuti kuresigna kunoitwa neari pabasa yes. right. mm. kutanga rini munhu wamwari achidzidzisa vanhu ukuruku mm. hunyumwanyumwa hukoronyera hwehumbavha mm. anonamata akanhonga chinhu chisiri chake mm. anotsvaga muridzi wacho yes. hey. panewo here arasa mari yes. namba dzangu dzinoti 07 chakadaro chakadaro mm. mm. marasa mari mairasira papi yanga iri mumadhora ma20 here ma5 dollars here mm. haa mari yamuri kutora handamboiona wotokata uyu imbavha futi uyu ada kunyepa kuti mari ndeyake kunamata kuti uve honest kureva kuti uchibva pano ukanhonga mari tsvaga muridzi wayo ndokunamata ikoko kobva kwaita rimwe riri kuti ndabva kuna mwari ukanhonga idya ndeyako uchapika jeri nemachechi amuri kupinda zvazozivikanwa kuti mari iya yakarasika iyaye ndiwo wakainhonga ukaidya unopika jeri even wanhonga mari muridzi wayo akazviziva kuti wakainhonga ukaidya mm. katibvisei mari tiise motokari mm. katibvisei mari tiise foni mm. katibvisei mari tiise chikwama katibvisei mari tise mombe mm. kana mbudzi mm. kana huku mm. ungagona here kuirodzera banga uchiti yarasika ndaimhonga kureva kuti kunamata kwenyu kukudzidzira umbavha mm. hey. machechi akadaro anoda kuvharwa yes. nehurumende yes. yes. yes. mm. Yauri kuti mari yawakanhonga iyi kune mumwe ari kutodzingwa basa izvi achinzi ndiri kuda mari yangu yawakarasa mm. mm. yauri kuti mari yawakanhonga iyi kune mumwe ari kunzi nemurume peka bheg uende mm. wakaisa kupi mari yangu mm. kune mwana anzwa nekurohwa izvi zvina baba vake mm. akanga apiwa mari iyoyi mm. achinzi anobhadhara kwayaida kunobhadharwa mm. nekutamba pamwe nekuvarerwa pamwe nekusaziva mm. yakangodonhawo mm. mm. chiimajina kuti kana uchinamata ukadzorera munhu iye mari iyoyo mm. womutina handitore mari isiri yangu ndiri mwana wamwari yes. unenge waparidza kudarika semoni yesix years yeah. yesix hours mm. amen amen amen amen nekuti waratidza kuti karekta yako yaibva yes. yes. neshoko ramwari yes. iye mwari anoda kukukomborera anomirira kuti mumwe munhu ashanda mari yake arase mm. kuti iwewo ugotengawo shuga kumba kwako mm. ndimwari wekupi ah, ah, ah, ah, ah. mm. ngatiisiyei tangaida ngokuratidzai kuti ndivo vachenjeri vebhabhiloni ava yes.
these are the soothsayers yes. of babylon yes. they promise a lot yes. nothing, nothing happens comes, yes. was nothing mm, they, they say out.
peace mm. and yet there is no peace Amen. Mm. kana mwari achida kupruvha kuti uri munhu wamwari mm. haaite minana kumba kwenyu anoenda newe kuvanhu
so vanhu vakaona jesu akabata zvingwa zvishanu mm. vanhu vakaona zvichiwanda so vakatarisa yes, yes, mm. yes. kusvika zvafidha 5000 yes. jesu haana kuya yes. kune vanhu vane nzara uh -uh. akati kumba kwedu uku bvunzai mama taa tisina flawa mm. tikangowana one panikeki kudai mm. ndikamedura jima akadya akaguta yes. simeoni akadya akaguta yes. judha akadya akaguta vana yes. sisi vangu vari kupupura ima muna kugute remusi uyo kumba kwedu uku ndine pawa rekuwanza chingwa mm. Mm. vanhu vaingoti chiendai kumba mukononamatira kumba since mwari wenyu anoita zvinhu kumba kwenyu kuno muri kutsvagei mm, mm, mm. saka pauro haana kunomutsa muzukuru wake akanga afa akamutsa yutiko waasina ukama naye nekuti yutiko akanga ari pakati peungano yamwari Amen. zvino wenyu profet anoita munana kumba kwake mm. ozouya achitaura kumba kuchechi kuti kumba uko hama kuwerere adzimai vangu vakatomboita mwana vaita pamuviri pethree months mm. hazvina mm. kuitikera amai mwana amai mwana voti zvakaitika vanhu voti amen Kana Mwari akutuma kuvanhu, Mwari anonoratidza vanhu kuti akakutuma. Yes. Haaratidze munin'ina wako naadzimai vako. No. Iyi amuri kuita yaiitwa pambare. Mm. Mm. Yokuti vanhu vanotanga varangana vozoya kwauri vachiti pane kambani iri kuda kutora vanhu ava. uyu atondipa chikwama chake uyu mm. mukandipa zvikwama zvenyu mopinda mukatumu mm. moita two hours i50 dollars per hour mm. kurongedza zvinhu mukabati iri mukati imomo iwo tichiuyai mupinde munoenda mumashure kwangu chimirai apa takunotora manager unobuda nedhore kuseru ubva enda kumbototenga shuga upa adzimai vacho iwo paunozobvunzwa nzwa wakumiramira mushopu munominda kuti tusu vari kurongedza zvinhu tapinda basa makuseni kunzi nanhasi muchakapusa kudaro kanonzi kekuseri kana kuti chadonha chadonha yaane nguva ichiitika paharari muchangwara riini so hatisi kuda vanhu vanopusa kusvika ipapo no, no.